thinlung fumfe zetin kan theih ding kha a biapi. Tu America ram ah thrilawknak a um i tuni tiang hi President Trump in conceit a tuah hrih lo. Ka sung a si tiah a ti duh hrih lo i tuni tiang kan buai rero tikah ziangbe kan cang lai ding ti kan thei lo. Politics ruang America ram ah hin President tiang an rak thatoi

Cunglei cun politics cu a thianghlimmi a um lo ti a si la. Politics is dirty game an ti ṭheu i khuitawk ram kha lah politics cu game an play awk dan a si. Cu tikah kan i zumtu pawl in lamṭang kan nei teh a ṭul maw? Uh, vote kan thlak teh a ṭul maw? Hmm, cun teh hi kan duh lomi an lal ah, kan duhmi an lal ah ziakvek cin tiang ha kan hnawmhnoi awk ding. Cumi lakah hin zumtu pawl thinlung thianghlim te le kan nunnak hnainawk lo tein kan zumnak hnainawk loin Pathian thawi kan pehtlainak le zumtu kan sinak hnainawk lo te i kan nun thei ding kha a biapimi a si. Midang cun inn hmuhsualtu, an lo hmuhsualtu an um thei ko. Party pakhatkhat nan vote tikah nanmah le hmuh ban cio, nan ruah ban cio i nan vote tikah cun camping ah nan tel maw zia vek a si kha len. Sinain a thupimi cu mah bulpak cio in khuaranak thianghlim tein

Kan i Chinmi pawl in thlaraumi kan rak ti ṭheomi khi tampi cu biakinn sungah zingtin ziang kan tuai. Za, bawng deuh, lam, paihmi biakinn sungah silole hallelujah tam deuh le thlaraumi ah kan ruat deuh ṭheo tiah cun thlacam rei deuh ti vek si len. Silole biakinn ah volunteer paih zet ti vek pawl tak hi. San thlaraumi taktak cu ziang vek si ti le cu. Pathian thawt khuaruahnak a bangmi Pathian tuah duhmi bangmi, Pathian a huatmi bangmi, Pathian tuah duhthusam, Pathian thawi khuaruat tlang, Pathian tuah duhthusam tlang, Pathian thawn ziakim a cangvei. Kan nunnak, kan ruahnak, kan thinlung, kan ruang pumpi, kan tongkam hmawmah amah Pathian i ukmi nunnak kha thlaraumi nunnak taktak sawn a si. Cutikah politic kan tuah tikla si le Pathian i ukmi Pathian thu vek i dingfelnak in Pathian muihmel langhtertu, Pathian mize langhtertu kan si ding kha zumtu diktak pawl i kan nunnak ding a si. Cumi kha nangmah kha na vote tikah a hrekkhat cu hruaitu an hril tikah i tangka ngahnak dingah hruaitu an hril i ti. A hrekkhat cun hruaitu an hril tikah um, anmah i canpual ṭha ngahnak dingah hruaitu kha an hril ṭheo. Hruaitu an ṭuan tikah seh, an hril tikah. Kan i zumtu pawl cun hruaitu kan hril tikah seh, kan ṭuan tikah seh le Pathian min sangawnak, Pathian thu ve kan khua le ram kan hruai the ding kha cumi kha a thupi mi a si.

kan i hrek cu kan biaknak cu biakinn sungah kan tantai ti kan doctrine pawl biakinn ah kan ready le cun politics field ah cun he chet sualnak in kan tuah ṭheumi tuto kan nungmi kha cumi kha sumtu dik tak nun a si lo i politician pawl cun campaign an tuah tikah an i cun mi siannak hmang in thun va si hmanh ah nang le kei zumtu

Asinain kha lam ah tupi zetmi cu President Trump i concede an ti, concession an ti. I ka sung a si, Biden hi hritlin zomi a si ti a simta kha a ṭulmi a si. Cumi a ṭul, cumi cu legal in a ṭul. Sinain a simta lo kha si le state pawl in America ram cu kan hrilawk tikah mipi hritlin mi hmaisa bik kha president an tling si lo i state in tein kus le president vote tu ding kha an hril i cumi pawl in an va vote hnu lawngah cumi kha president elect tiah ti, ti theihmi a si. December ni hleili ah tucu kami state tintein an kusale pawl in state tute electoral college pawl in Washington DC ah vote an thla ding i cumi tikah cumi i electoral college a ngah tam sawnsawn kha president-elect tiah ril tlinmi an si ti kha officially a thanh dingmi a si. Tiah President Trump khal khan a simi cu electoral college pawl in state tinte palai pawl in ani Joe Biden hi thiltlinmi a si tiah uh, an thanh legally in officially an thanh sile an nemngat sile ke khalin White House ka suah san ding i cuticun aman tuanvo lak ding a si ti kha a sim cia zomi a si. San tufang ah khan tufang tiang ah khan ani President Trump te Republican Party pawl in an lungkim lo ruang ah tu Georgia state ah siseh cun Pennsylvania ah siseh so le Wisconsin le Michigan le Nevada le ti Arizona state panga ah khan tu tiang legal challenge an tuai vote pawl kha tha ten zo uh, mail in ballot anti sa tai mail is in sa tai kuat mi

Hi President Trump in a ngah sal thei maw timi a si ahcun cumi cu a lamzin a um ruangah tutiang kha an tuahmi a si. A sabik in tahṭimnak ah tu i Pennsylvania tivek pawl ah khan legal challenge an tuahmi pawl kha tu Supreme Court anmah state level federal court pawl in an reject an hnon an hnon an hnon timi nan rak thei zo ding. President Trump i legal challenge an tuahmi pawl kha Pennsylvania seh Georgia seh an an thlak cangmi pawl kha khami kha tui uh, President Trump te pawl in Supreme Court USA court a sa bik tiang kha an thlenpi thei so court a sa bik pawl an thlenpi an an Trump te Republican party pawl in khami i thu fact finding an tuahmi pawl election fraud omsi timi kha evidence let pu let chiat kan ti ding chumi kha te tia thok tha pawl an mu thei si cun Supreme Court in thunena kin Cumi state pawl i Goose le pawl kha a tling lo si tiah kan pom thai lo si an ti silen an pahnih in zahnih sawmsarih vote ngah loin an cang thai. An pahnih in vote zahnih sawmsarih electoral college kha vote zahnih sawmsarih an kim lo pang a silen ziang an tuah ding January ni kul ahcun president pakhatkhat kha a thar an kai a tul. Cumi ding ahcun a cang thaimi cu tui ah Congress pawl in an vote an thlak a tul. Congress pawl cu uh, state song ah a ummi cun state song ah lak a sin. Uh, tu ahcun majority kha Democrat pawl an si nain president hrilnak ahcun constitution vek kan ziatin an voting te le state tinte i sin State tinte i sin pakhat pakhat cia lawngin an vote ding. Cumi ding kha cu Democrat pawl nih an duh lo ding ti kha theih cia ziziang ah tile state tam sawn ah tu khi state kuluan sarih tlukin uh, Republican Party kha Congress an um. A malsawn ka Democrat sawn an si. Congress in kus le state tinte in vote vote khat vote khat an votes le Republican pawl in an ne ding ti kha cia mi si. Cu tikah cumi kha na stain tu hi legal challenge an tawi i Supreme Court ah cun kan thei zo vekin American mi court sang bik US Supreme Court ahcun judge thuṭhentu lawyer si nih pakua ummi lakah paruk kha Republican pawl i appointed kan ti ding i ṭuanvo pekmi an si. Cu tikah cumi kha tui the Republican Party pawl cun tui electoral college pawl kha ti himi hi legally cohlan tlak a si lo buainak tampi um. Ta thimnak Wisconsin ah Congress pathum ah Million dollar million thum tangka cem in Republican party ṭhamte pawl in vote an siasalmi kha hi anmah Democrat area a si ko nain Democrat pawl i an vote mi pawl kha vote dik lo a um maw um lo timi kha an zoh duhmi a si. Cutikah a tam sawn i vote kan ngah tam sawn tinak khan hol duhmi si loin Democrat pawl i vote ngaimi Joe Biden in vote an pekmi pawl kha illegal ballot kan ti ning tatima illegal alien citizen si lomi pawl vote pawl ziangzat a um

Ti William Barr in tutiang kha election ah fraud ti election danglamter dingin aa result kha danglamter dingin ti tiahman letpuh letchiat in sualnak ngaingai kan hmu rih lo, aa fraud kan hmu rih lo tiah a simi kha nan rak thei ding. Cumi kha anmah Department of Justice ti pawl i hnenah a thleng ciami thupar ah a simi a si. Cuna tu Trump te lamtang pawl in legal legal challenge

Joe Biden in president tuan ding in transition process kha tu hi an tuah thok rero zo budget kal kha official in an pek zo i mo kha kha kan din mun kan za te kan the ding ata e america ma hin politics hi na stand tu hi attention asang zedi mi people kal ki ona hi sungmuri la na stand dawo na hi as thuk zedi ruahnak ahhin tun an theih cio ah Vatican President Trump 2016 ah thiltin a si ve tein anih hi Republican Party sung khla a duh lotu elite class pawl kan ti ding Republican Party sungah tui McCain te pawl John McCain Senator McCain te pawl in Arizona sin an pi fa te pawl in se an duh lomi si cun Bush te pawl family pawl kha President Bush unau nih Bush in um ti an nau pa nau tabik thal kha governor Florida governor tiang a si ani khi elite class an si khi paul khalin an duh lo cun da thim na mid rom nei khi north dakota a kin ani khi senator a si ani khalin kin president trump ka vote lo si ti cun da thim ohio state governor hlun te pol te bek pol kin president khi an duh lo cuna kin president trump ki republican party song tampi a duh lo tu nam ani kin ngan ji politician a si lo i the seaway tama Lengla mira a si tikah tui Washington DC i ninganzi tema pawl hi politician pawl hi an corrupt tuk ruangah an i mifra zonzai taktak an ruat lo i cu ruangah cun tui America ram ah khi khengawnak kan tuah tul mipi pawl ai-aw in politics hi a feh a tul tiah a aupi mi kha anih cun a si. Cu tikah tuikum ah votu pawl an zoh salen

Tui popular vote timi kha tawite kan vun sim bet timi cu Joe Biden in million sawmrit tluk lai popular vote angah tiah an simi. Mipi vote, American mipi vote angah tiah an simi. Cun President Trump khan ti million sawmsarih pali tluk lai kha vote angah tiah an sim. A tam sawn cu tluki vote ngah tam sawn ziang a president An reltu lai tiah nan ruat men theng nain America kha majority vote, mipi vote ngah tamtam kha an tling tinak a si lo. Khami tahthimnak a ziang ruangah khawei kan mipi vote an ngah tam ti si len tahthimnak New California tivek pawl khi Indiana i a let nga tlukin midung an tam, a let nga hnak in tam sawn ding cu tlukin a million tampi California tivek khi Democrat ram an si. Indian ah cun president hriltu dingah vote hleikhat lawng kan nei. California cun vote sawm nga le pali a si mang an ni khan nei maw. A len nga tluk in an tam California tivek pawl khi. Khi minpi tamnak khi Democrat ram deuh an si. Ta thimna tu New York tivek khi minung tamnak milan tampi umnak an si. Khabek pawl khi Democrat ram an si tikah tui El Gore le Bush 2000 ah an hrilok tik khala khan El Gore in majority vote tam son mipi vote tam son anga cun Hillary Clinton le tui President Trump an zuam awk tikah 2016 kal ah khan Hillary Clinton khan vote tam sawn ngah mipi vote ah maw cun Trump kha mal sawn ngah nain President tling thei Al Gore le President Bush an zuam awk tikah Al Gore in vote tam sawn ngah nain President Bush kha vote ah tlin theinak cu state tin tein state tam sawn ah khan kus le tam sawn kha vote to electoral college kha a ngah tam tam kha President an tling timi ruangah a si. Cumi kha kan zaten kan theih a tha. Cun tu ziah tive kan hmai lam an fial ve ding timi cu tu hi legal challenge an tuai. Zarkhat zarhnih chungah tu cu December a si zui. December ni hleili ah Washington DC ah Electoral College college pawl an fial ding i cumi an vote sile cu cumi kha President Trump khalin ka cohlang ding ati. San cumi ka lakah tu legal challenge an tuai in a si ten. I cumi kha Supreme Court tiang hi an thlen ding a zum um.

Cunahcun tui Republican party lam pawl in anmah state tinte i Republican party pawl kha khan tu President Trump kha an dinpi ruangah a si. Tahchimnak ah tui Arizona state i ti Republican party hotunu khal in tui President lam ah a ṭang i te share sal ṭul kanmah Arizona state ah hin dik lonak a um ruangah a si an ti. Nevada state ah Republican party khal in tu Trump lam an ṭang i tu kum ṭhilawnak hin dik lonak a um si ti an sim. Cun uh, Pennsylvania a si.

Tisal ah vote tam sawn a ngah. Tahthimnak ah Georgia ah seh, Pennsylvania ah seh, Wisconsin, Arizona pawl ah khan ṭham in an neh. Asinain zinglam nai pathum pali hrawng ah khan tu Wisconsin tive pawl ah khan zinglam nai pahnih pathum hrawng ah hmakhat te vote ting khala som thum tive klak ah rak thleng i khan i vote kha ti sa ta i pho si vote pawl an si. Kha pawl kha zo ti thei lo in vote kha zing pita zo man minung malte lawng um ah khan an rak phur i kha mi tompi lutmi pawl kha sikah sawmriat tluk lai kha zaten tlawmpai tein i vote lawnglawng a si tiah an ti kha pawl kha thil cang thei si lo tu hlan i si thok in khidawk ram kan zoh sule vote pawl hi khati ve ka hlawm pin khat lam pakhat lo ngah timi um the lo tiah an ring hlal mi pawl a si. Cun hre khati an sim la la me cu Kan dungkal ah kan sum zau tik, pui dominant machine an timi kha voting machine an hmanmi pawl kha hacker an hack thai i culawr silole cu control kha manipulate an tuah thai. Tahtinnak ah anmah an simi cu Mexican ah khan ziang a cang ti lo cu President Trump hna nih vote mi kha ti uh, machine glitch an ti, computer glitch an ti ti. Khi computer in a tuah sual ruang a si an ti thawng ruk kha

vote si loin kha Donald Trump Trump pawl kha tin hlonmi tanmi ve kha um hrim cun ta thimnak 2000 pakhat kha chip chung an retmi pawl kha share loin rak tan te vek pawl am khami pawl Donald Trump i vote pawl si ti an si vek pawl te khan zum lo na tampi kha suak tikah tui America rami mipi somtum pakwa percent in 39 percent in America ram ah Democrat le Republican tel in maw American tu kum 2020 sulawnak in diklonak a um fraud um bumawknak hrawkhralnak a um si tiah an zumh anmah Republican vote tu lakah millions sawm sarih le pali vote tu pawl lakah cun minung zakhat ah sawm sarih sawm riat deuh thaw 79 percent line tu rum sulawnak hi a diklo mim kan lungkim lo si tian ti cumi kha an zumnak a si India rak policy laimi pawl Bible group kan nei ti cumi ah cun survey kan tuah minung za le som aa tluk lain vote an thlak na cun laimi Chinmi pawl Indian ah policy som kua leng lo som kua pakhat 91% pawl cun tu tum shilong na dik lomi um si ti an zum ve cumi cu si tikah cun America ram atui democracy rami anit tara kan tikat chu atu the core value of democracy su election ka pure and balance fair ding kha a si. Cumi kha tu ah vote kha system hi tu cun kan rem lo slen tu Tet Cruz te pawl kha an simi cun Lizzy Graham South Carolina Lai Republican senator pawl in an simi kala khan nan ngai ding a ngai rakat cun hi tu tum ah America ram vote system pawl ik thati kan thleng lo slen hi mi in Republican pawl president jang kamar kan nei the lo ding hi ve kan vote kha an hack computer an hack thei slow let's vote an hlon mi ve kan ser mi um Tatiam a pencil ve niam ah votum kha hnompung ah an sarti ve ko mi khakha Biden Trump Biden i vote kha hlon mi le an hmu si lo ko Donald Trump vote mi lawng an hlon ti mi kha cimi kha uh, an hmuh tikah khan an duh lo mi si cun ti cucu an thuan thu kha si tikah tu tum ah hin a thupi zet mi cu kan za te kan thei ding mi ah kan ni zumtu pawl cun Kan vote lai ah ṭha tein kan ruat ding i thlacamnak thawn ṭanmi kan nei kho ding thianghlim tein kan vote kha Pathian in siangmi a si. Cu i sinah thupi canmet cu America ram rak zoh lai lo. America ram hi a siat peimawt timi hi leitlun pumpi mifim mithiam pawl biaknak lam kha an zoh ringring a si. Leitlun i power pipi pawl kha Daniel in manga a manmi pawl kan cing ding tiao. Manga a manmi pawl sahrang pawl, lu pasarih a nei, ki pahra nei tivek pawl,

a cem kum zazi sima dam cu sin a cem British Empire kha leitlum pumpi ukhluhtu a si ni so ni tlada lo British ram an ti ti Kawlram sin America ram tiang ka British pon rap uk me si asian British Empire khala cem cun empire dang tete fatete deuh deuh pawl cun nan tu hi America hi empire ti ding kum Second World War nu an zulai tuna super power ma long asi kum san ni tluk lai America ram asi thak Cumi Sunglain America hi a tlat set kei maw ti hi tampi nan zoh ringmi Pathian zumtu pawl khalin naa sten tahtimnak Billy Graham nupi tla kan rak timi cu America ram i Pathian a hrem lo sule cu Sodom le Gomorrah Pathian a hrem i man Pathian ngadem cul hial ding ti American sualnak a karh tuk ruangah Pathian a hrem ding timi zumtu pawl an zoh ringring a si. Cu tikah ṭihnungmi cu yang si le cu

rak zoh lai thuanthu kan san sungah cang pe maw mah lam san a jiang tukah cang ke ma timi kha cu mi cu sim cia the tluk mi si cuna tui kan ro ding mi cu america ram kan i zum tu pawl cun leitlun thuanthu kan zo tikah leitlun politics pawl power pawl kan zo tikah bible context prophecy context kan zo thiam ding ka tipi mi si zubtu tampi cu ani thlarau min thlarau mi tin jiang man an zo lem lo ti biak in long a kin thlarau mi an si biak in leng laman thlen cun sipuai in tuahnak ning an zi tuahnak lumui in tuahnak kha Pathian thu an rat nawn lo zumtu tio pawl tampi kha mo chan kan i Pathian thu zumtu taktak pawl cun leitlum pumpi thila changmi kha dingen ji sipuai kabalu nga yi kan deng ko tum kan sim le ma leitlum pumpi thu pawl kan zau tika prophecy bible in jing asim Pathian thu in zam raman hruai ding Pathian ti tul nama zan upatna kan pek ding Zean hruai tikah Pathian a zon Pathian an hruai tikah anmah minung party kha tu bibik si lem lo zon ah ram an hruai tikah Pathian lungoinak ding a si Pathian thinhengnak zon a thlenter ding timi kha kan zohring ding kha tu pim a si cuna cun zumtuana paul tu fang cu kan za ten kan her kam chiu i america ram hi tui apuak koi pang ke mat ti hi kan phang chiu mi si yang tele republican party donald trump vote tu paul hi mirang tampi an si Meithal nei ṭhepṭhep, awdu machine gun thawn, tor le seng nei ṭhepṭhep an si. Annih pawl an thenheng pang i civil war tla suak pang le silsilonak a si tiah ṭihnung za te a cang theimi ti hi ṭihnung za a si. Cun anmah cungah huadawngnak a suak le natuk in kan buai ding ti hi kan za tein thla kan cam cio ding kha tipi. Cumi a suak pang sile cu America ram ah civil war timi hi America ram an rak thei dan in ka zumh American civil war sal

Kannih cu vote lai ah kan voting. Cunain cu mitthei hnuah cun online ah thu tampi an simi tete pawl khi thu fiang mumal loin khat lam hoi zong in thu an simi pawl khi Mirang lala kha si tu lai media CNN tivek pawl lala kha si la lamtang an nei ṭheh ti a zo media kha si tamson khi tu lai media pawl cu a million pawl le leimi pahnih pawl hman rua men political party pawl le hman rua ve kan cang ṭheh tikah an simi khi thu lai muril sim loin an ṭanmi lam hoi zong lawng lawng thu an sim tikah Thulaimi rul khi theih theih loin a um ṭhep. Cunaahcun tui Laimi lala kha sahrek a cu online post mi khi Laimi rul rel loin kan ṭammi lam lawng kha thu rel tlan um thei lala kha tikah khan kan zaten kan i cu zumtu pawl cun vote lai ah thlacamnak thawn kan vote ding. Kan vote ṭhen hnuah zoan ṭuanvo lalan ṭuan khalai thla kan cam sak ding. Ram sungah a good citizen kan si ding. Rammi mi fel, mi ṭha, rinum ten Pathian ṭihzahnak ke ziang kim kan zoh thei ding kha tipi mi si.

Vawtcut laifang ah sport mi kan nei le kan sport ko ding. Asinain cumirah zumtu unau huat awknak seh, miphun thleidan awknak seh, zumlotu pawl kha kan huat ding a si cuang lo. Ziang party kan tan kha si len, kan kan tan lomi pawl an lal kha si len, kan tanmi pawl an lal kha si len. Ziang tik hmun ah zum politik zung ah kan nunnak kan thlarau nun hnai nok lo ding kha

thuneihnak ka lo pek te hrimhrim i cun na lung ka lo hak te menmi a si Sparrow nang hi. Cu tikah keimah Pathian ka si ti na theihnak ding a si dih. Cunak tu hi America ram ah zumtu zumlotu siangpahrang president tuan ka si le Pathian dodal zong um si le Pathian kutthak hnawnnak men an si ti ka kan theih ṭhan. Pathian in siangpahrang thinlung pawl cu tidai sung ret mi men si caah Goal ralkap pawl tibek pawl lakha Pathian kut chungah umthlum a si. Cunak Pathian in zumtu pawl zumtu pawl in Pathian an dungtun tikah Pathian in zumlotu pawl a hmang i a hrimhrim ṭheu. Tatimah Ezekiel tati i tlak kawl ṭung tu zingah khan ka rak sim in an ngai mi ka thei lo ti. Ezekiel tati i khala Israel pawl in Pathian an phatsan tikah cun kok pawl kha Pathian i ka hmang ding i kok pawl ka tho te ding i an lo kap ciam co ding a ti. Cucun Israel pawl in Pathian an phatsat i Midian pawl in an neh i an ning ti Gideon song lai khan an rat siam cho ka ti cun Pathian an phat sana Israel Palestine pawl an ne slowly ai mi phun dang dang in an ne salan tang theo cun na cun ni Israel pawl klo hil min an si ke ma thun an ngai lo ruwa Babylon rama kum som sil salak lo thlak ding ti cha American Christians se Chin Christian pawl se Pathian thu kan thlun lo sle zum lo tu pawl kha Pathian am mang di kan ma hrem tu chang ding America le kong hi tur zo lai Pathian an dung tun sle

Leitlun ziang hmuahmah i Pathian nih tumtahmi ve ka famkimtertu men ah hmanrua men ah a cangreromi site zate kan theih a ṭha. Efesian bung kacang thleikhat nan siar sule lelung sersiam hlan i si Pathian nih tumtahmi khaukhih ciami pawl kha nitin te hi Pathian nih tumtahmi plan kha famkim rero a si. Ca leitlun ah ning an ziang ziang ve Russia man chak China man chak America nan chak maw Democrat man chak maw

kan siangpahrang si, inn rundamtu si, kan renmi kan bawipa si. Leitluning lal pawl cu kum li kum nga lawng si, rilo te sung men si. Nang le kei kan renmi pathian cu leilawan hmuam a sersiamtu siangpahrang pawl kun leitlun siangpahrang pawl kun thuneitu pathian si ti kan zaten kan thening tha. Sinain pathian a phatsantu miphun pawl cu zumlotu pawl kha hmangin a hrem hai ning. Cuna laimi pawl Chinmi pawl hi pathian in fialmi kan tuah lo ruangah

A sang bik a thleng zui. A ṭum rero lo ti, a ṭum lam a si timi hi tampi in expert pawl le philosopher pawl le political social scientist pawl khi an simi a si. Sang bik a thleng zui. Sualnak in a karhzai sinsin i sualnak a karhzai cun a tlaksiannak a nai tinak kha kan zate kan theih ding a tapi. Nang le kei kha khai sualnak ah teltu siloin Pathian i thupek thluntu le Pathian fangṭha simchuaktu Pathian uknak min karhzai tertu le a min sunlawtu kan sining kha kan zaten kan ṭuan ve usih usih. Zate na umnak cia na ngam dai tein Pathian thlasol a pen le kilveng cio hram seh. God bless you. Bye-bye.